Eryo izooba ry'ebiro bina, okwezi kwa ikumi, enkumi ibiri makumi abiri na ishatu, kanso ya Bureemba Town Council yaatunga omugisha gw'okushutamisa kanso yaabo ya mwenda kuruga Bureemba Town Council neetondwaho. Bureemba Town Council ekatondwaho bwanyima y'okutwara ekicweka kyona ekyabaire nikikora Bureemba Sub County ekirimu wards mushanju, cells ana na munaana, egyo niyo erikukora Bureemba Town Council. Okushutama kw'eri izooba kukaba kurimu ba kansarazi boona okuruga omu woodi zoona, disiturikiti kansara, abarikujwekyera Buremba Town Council ahabwa disiturikiti abarimu Honarebo Caroline Mugume, Rwakaana, hamwe na Honarebo Ataho Peterson hamwe na tekiniko sitaafu na opiniyoni liidazi okuruga omuri Buremba Town Council. Bureemba Town Council ekaija yaatondwaho omu mwaka ogw'eby'esente enkumi ibiri makumi abiri na gumwe, enkumi ibiri makumi abiri n'ebiri obwa hati yaashitamisa kanso yaabo ya mwenda kuruga obu yaatandika. Eri izooba kanso yayebembeirwe Ow'ekitiinisa Vincent Muhanguzi kandi ori sipiika wa Bureemba Town Council, beitu Vincent Muhanguzi, Yasiima enkwatanisa eri rwagati ya ba Councillors hamwe n'abakozi ba gavumenti aba Bureemba Town Council. Vincent yasiima Ow'ekitiinisa Meeya ahabwa Bureemba Town Council James Matagais ahabw'okukwatanisa n'entunguuka ei ariyo nagyezaho kureeta omu kicweka ekya Bureemba. Ow'ekitiinisa Vincent yayongyera kandi yashaba ba Councillors abari omu cells zoona hamwe na technical staff okubaasa kukorera hamwe ahabw'oburungi bwa Buremba kandi n'abantu abaabateereire akarooro. Ahabw'enkwatanisa eriho. Enkwatanisa egi eki nki eriho neemanyisa eri between councillors na technical staff members. Ninkisiima munonga ahabw'okuba tihariho ou naahuriire omunyurirano, tinariho ou naahuriire okugambuurana kandi ku tukuza aha tutaisa ebintu byaitu kandi ebintu bigaruka bigyenda omu maisho. Hariho omuntu owaagizire ati imwe abantu abariho eri izooba, nyenkya kare ku mwakuba mutariho, abaakuba bariho nyenkya kare nainga nyentsya, Baraija kubamanyira nkahi ngu mukaba muriho? Ahi bakubaasa kutumanyira n'aha bintu ebi, Entaasya yaitu ya Buremba okurugiirira aha katare kaitu aka Marumba n'ekintu ekibaire kirungi munonga kureeba ngu ab'okukoramu nikatutaahiza kurungi munonga. Nikyo kushangira ngu. N'ebi turikukora aha omu tauni kanso yaitu tibirikushushana n'amagomborora agandi. N'okushangira omu magomborora agandi bamwe tibaine na kyamushana. Kwonka itwe hanuya nitutunga kyamushana. Kandi tugaruka tutunga na allowances zaitu. Eki nikyoreka ngu entaatsya yaitu ya Bulemba Town Council na munonga ahabw'akatare kaitu ka Marumba n'enungi munonga.
Baitu we Meeya ahabwa Bulemba Town Council, Ow'ekitiinisa James Matagaizi, yasiima Gavumenti ya Uganda ahabw'okubakorera kandi n'okubareetera entunguuka omuri Bulemba Town Council ahari kugira ngu gavumenti ebaase kuba neebaheereza kiromita emwe eya kooransi okuruga obu batunga tawuni kanso Bunkaburimba. Ow'ekitiinisa Meeya yaayongyera yaajumirira abakozi ba gavumenti ahabw'okukyererwa ku impulimentinga kandi n'okukozesa gye sente za gavumenti ezirikuba zibahairwe eki arikugira ngu nikyo kireetsire nangwa na kooransi egi etaabaasa kuba neekozesebwa omuntu wa buremba kandi obwo gavumenti yaagibahaire. Ow'ekitinisa Meeya eyayongyire yasiima purezidenti Museveni ahabw'okubahereza sente za PDM kandi ezorekyereire kuba nizihabwa omuntu wa butoosha aha arikugira ngu sente ezi ziriyo nizikora omurimo muhango nangwa neby'okutangaaza na munonga omu kicweka kyabo ekya Buremba beitu yayongyera yarabura abakozi ba gavumenti. abariyo nibagyezaho kukoresa kubi sente ezi eza PDM arikugira ngu beitu babategyendekyereize sente ezi niziija kuraara zabagyendana.
Naaba niinyenda kusiima gavumenti ya nrm erikwebemberwa Ow'ekitiinisa Yoweri Genero Kaguta Museveni okutuheereza esente za akazitugabira kakwate esente hati amaka goona gaabaire nigagira ngu ni makye ni makye ni makye. Hati ago amaka goona gagyenze nigatunga wani miriyoni wani miriyoni, mbwenu na niinyenda kusiima Owekitinisa Purezidenti ahabw'okutuhereza esente tukakwata esente tukabagana. Zabeera okwo tubagaine esente, kwonka owaitu abantu babagaine esente kwonka abandi bazitaire omu mirimo etakushushana. Hati hariho owaaba naambuuza ati kwonka esente ezi aha tuzikozire gye? Tinkamanyire akawuntabirite yaazo. Kwonka abantu bashemereirwe, abamwe baguzire embuzi, Abamwe baguzire enimi, abamwe baguzire amaarwa, nimpurira ngu n'abandi abakiine emyaka mito ngu becangire bahika n'okwo omu bakazi. Beitu kureeba abantu babaire kumwe, Purezidenti Museveni omuteerire omu ngaro munonga munonga munonga. Naayeba are eki takareebaga, mbwenu ekyo turigireho twakireeba. Abaakuba nibasitsya amaraka mwena n'eshaara zaanyu, mushabire naakagumeho, obundi akaatwongyera n'ezindi n'ezindi n'ezindi ahabw'okuba kikaba kikuru munonga. Niinyenda kugamba aha bintu bigufu bitari bingi. Bigufu ti bingi. Vidiyo emwe egi, nkambe niyo naatandika nayo, ebaire nungi munonga. Tusiimire Purezidenti Museveni okutuheereza esente tukaibagana. Kwonka ezindi mpurire ngu abandi babaire nibakora bibi, abandi babaire nibarondamu nk'otutugatuga. Mbwenu esente ezi naanye nimbashaba nka muremba tawuni kanso zitakaagire ou zaagyendana. Ahabw'okuba esente ezi niihabwa gavumenti, nibaziheereza omuntu w'ahansi wa butoosha, nibeenda ngu omuntu akaarugayo gye, nibeenda ngu akaakunda gavumenti, nibeenda ngu akaatunga eky'okurya n'eky'okunywa, nibeenda ngu akaaruga omu bworo, ezi esente n'ez'okuhya abantu omu bworo, kwonka ti z'okubaganwaho abo abaarugire omu bworo ngu babagane ahari abo abataka abakiri omu bworo. Ku araaze kugira ku yaakora, otompereze emitwaro etaano, ku araaze kugira ku yaata, otompereze emitwaro ikumi. Haa! Mbwenu aho ku turaba twahikireho, zaagizireho ou zaakwatamu mpora, ataija kwetomboita nitubashoboorora kandi n'okushomesa abantu babashoboororeire. Mbwenu mugyende esente ezo muzikozese gye, abantu muzibahe gye omu buteeka, obukiiko obu baronzire ku oraashange ngu toine eki orikwihamu, oyemeereze omukono okarekure. Kwonka orekye kushaba abantu ba Purezidenti Museveni esente okazibaihaho, n'encakare niziija kukugendana. PDM nitugikunda kandi twena ngu tugikozese. Naaba niinyenda ngu Ekizigitivu ku araaze kushutama na Kanswera aze kwija, imwe abakozi mutuheereze ripoota mwena. Mwena, egyo Kanswera yaagira ekubaho, hati buri mukozi weena batebeekaniise egyo ripoota ye, mutuheereze ripoota zaanyu. Ahabw'okuba. Nk'okuba nooreeba omu tauni kansi omu, oreeba harimu okwenda kubura buri omu kukora kandi ekyo nikireetwa ripoota obutati obutaizira mu bwire. Matagaizi yaayongyera yaashaba technical staff kureeba ngu emirimo yoona erikubahabwa baabaasa kuba nibagikorera omu bwire kandi nangwa baihayo na sente zoona ahabw'okubayo gavumenti neegyezaho ereeta sente ezita aha akawunti kwonka ahabw'okugira ngu tekiniko sitaafu nibakyererwa kugikozesa oshanga kandi kyareetera obuheereza butahika gye omu Nanyara kusiima bantu.
gavumenti ya NRM ahabw'okutuhereza enguuto ya koraasi kwonka nayo tinkumanya inginiya yaija haija haija physical plan. Nimutu mukutuha amaani nitutebeekanisa eby'okukora imwe kuhitsya ripoota kuriya ngu tugarukye nabwenu esente ezi twine aha akawunti ezikwatiraine n'ezakubaire nizongyerwayo noreeba ebikorooto bikaija bitaaha aha Kwonka tukatungaga okugaruka kuhereza twota ngu esente ezo tuzihe tugarike twikozese. Engineer tiyaija. Yaaba ari omu muhanda. Kwonka omuhanda nigutuura. Twizi kupuraana. Agari amazima. Nimugira ebindi ebi mwatukozesamu nimutucwa entegye. Reeba ebikorooto ahu byarundirwaho nobimanya fiizi kupuraana na engineer. Nahati bitaahaho. Takahandiikaga, takagarukaga sente ziri aha kawunti ngu tugarike tukozese. Kwonka gavumenti nitugisiima. Reka tuheereze aha wani kiromita ya kooransi na hati ekaabaire neekora. Mbwenu hariho esente ezi twine aha kaawunti ezishutami n'ebikoroto bishutami omunda y'omuti. Ka nshabe kawunikire aka, oreebe inginiya ogwo, tugambe nawe tureebe eky'okukora ahabw'okuba ekintu ekyo kyatuura. Twine ofiisi ezi tutaaha nitwombeka hariya nazo nizenda kushushana n'egi ahakuba nakyo nakyo engineer niwe oshemeire kuba na- nagaruka akahandiika nazo twineho esente eziri aho hati fezi ya kabiri tukaba tugitandikire mbwenu engineer nakyo kishushane n'ekyo areebe ngu nakyo kyakwatwamu kyakorwa ahakuba ofiisi ezo nizi- nizetengwa tukagumizamu tuzombeka bwana town clerk nakyo nakitsindika owaawe ninyenda kugamba aha security security tinungi munonga twine insecurity Ahabw'okuba ensi egi ei twine harimu obushuma. Obushuma burimu n'obw'amaani, nimbumanya. Nambwenu Orwakataano nituba twine orukiiko rwa security. Nanyenda kubashaba councillors mufweerwe obwire bwanyu. Chairman LC2, Chairman LC1, Councillor mufweerwe obwire bwanyu mugarukye aha. Tukaza omu maisho g'abantu baatuza enyima, baagira ngu, Mugyende mutukorere. Mbwenu abeeshengyereza baarishika ifu mutabura, ahabw'okuba twine ahu abagyenyi bakura barikwija kumukubura, kandi twija kwanjura omuntu aha muntu, omuntu aha ndiijo, nitwija kuba nitumwanjura, ahabw'okuba eri izooba twineho kyemaniro C5 ari aha, tumwetsire, twineho DPC ari aha, twineho RDC ari aha, twineho DISO ari aha, mbwenu ku turaabe nitwanjura iwe waabura? Hati obwo wagyemahi? Niinyenda kubashaba ngu mumbeho ahabw'okuba ebya securite ti birungi munonga. Ebya securite turabigambaho munonga kwonka ka tubicweho kakye kandi orukiiko rwa securite nirwija kugaruka nirubigambaho. Eky'okubanza omu nsi omu securite, insecurite erimu hati harimu n'okwita abantu. Nibaija bakatematema aho omugurusi, baamutematema baamwita. Ekiihano! Ekiihano omugurusi w'emyaka kyenda n'omukaikuru we abantu kubashanga omu nju bakabatematema bakabaita. Mbwenu nimpurira busa sipekita obu babaire bateekateeka noshusha oti bamucondoorize yaarugayo. Mbwenu hati ogwo ogwo afiire furi, hati n'ondiijo naija kufa furi. Naabashaba ka twije omu rukiiko rwa security councillors, mwije aha tugambe twihemu eky'okukora. Eky'okubanza ekirikwitira kimwe abantu harimu amaarwa. Abantu nibanywa okutandikana ahu barikwendera bahenderera ahu barikwendera. Mbwenu itwe n'obu kyaaba titukumanya omu Constitution oku kyakuba nikigamba munonga, kwonka ka tugireho nk'akaitu ka buremba ka nk'akantu.
Baitu we Town Clerk aha bwa Buremba Town Council, Ow'ekitinisa Nuwagaba Frank Kinyamatama, nawe yayongyera kusiima ba Councillors, na munonga omu bwire bukye obu obu baabaheereire omu Town Council okureeba ngu nibagyezaho kukora obucweka eihembe kureeba ngu Town Council ya Buremba nangwa n'abantu ba Buremba baabaasa kuba nibagyenda omu maisho. Ow'ekitiinisa Frank yaayongyera yaasiima ahabw'entaasya, okukwatanisa nangwa n'okukorera hamwe na munonga omu beebembezi aba Buremba. Beitu nawe yaayongyera kandi yaashaba Gavumenti, Okwongyera kubaheereza abakozi basya kugira ngu kwiha Buremba neehabwa Town Council tibakatungaga abakozi basya abarikugira ngu aba nabo bakaayongyera aha kukora n'amaani kandi nangwa n'okureeba ngu entunguuka yaabaasa kuba neegyenda omu maisho na munonga omu bikwatiraine n'okukoresa gye ebintu ebi gavumenti erikuba ebahaire. Kanso ya omwaka ogw'enkumi ibiri makumi abiri na ishatu abiri n'ebiri. Sipika nk'oku yaaba yabagambire, tukaba tugishenduringire ebiro abiri na mwenda, twagira enkiiko enyingi, twagira asesimenti, twagira na PDM, so byatureetera tutaagikora. So delay ebaireho n'eya schedule ebaire eri busy ahabwa activities ezo. Um, Kandi nk'oku yaagamba, ku twagiihire abiri na mwenda tukaba twarenda kugita owa kataano. Abamwe nikyo bireebire abamwe twabateera nyima bati kandi Rwakataano rwagira security meeting ei Meeya yaabagambira twagyeta kugiteera eizooba kwonka kooti egi egizire activities nyingi eza PDM. Abagambi baagigambaho sipiika na Meeya, PDM okuba kurugura aha muntsya ebaire eine challenges nyingi ezi tubaire nitubugaabugana. Kwonka tugyerizeho twazirabamu. Niinyenda kusiima tekiniko sitaafu abatairemu amaani na kansarazi abatairemu amaani ahakuba ku yaabaire niturema obumwe, mobilization, tukontakitinga kansarazi batumobilizingira baronda abantu nambwenu abamwe eky'okureebaho nka meeya waitu akaza kitamba yaashanga bataine kompyuta yaagira ngu yaabaheereza esente z'okupangisa kompyuta haza ku yaakikozire, ahonaaho abantu baashashurwa. Mbwenu naanye niinyenda ngu abantu abo tubasiime mwena, tubasiimire hamwe, abantu abo kutairemu amaani ahabwa puroguraamu egyo. Kandi ahi ndikugambira, ah, we are almost 99 percent abantu batungire sente. So percent emwe erikuburaho very soon nitwija kuba twabahereize n'abantu nibabaasa kuba bari bakye kwija kurigyera oku murikuba nimureeba omu report ahakuba ebyagenda, kwonka we are 99 disbursement ya esente za PDM. Um, nyenda kusiima abantu uh, nk'oku nandi mbagambira tubaire twine assessment uh, assessment na activity erikukorwa uh, haihi buri mwanya buri mwaka buri mwaka buri mwaka so turigire omu internal assessment Noija kugira ngu ekisitano kwonka so far so good ahakuba performance yaitu ninungi. Twinemu challenges nk'oku bantu bagamba nanye nk'oku yanagamba titwine staff. Aha mpaha challenges ezi twine ey'okubanza titwine staff ahakuba kwiha nituba town council tutakora recruitment. Kandi hariho sensitive areas ezisemereire kuba nitwetenga staff. Ekyokureberaho nka physical planning, ekya kabiri nka engineer, ekindi nka enforcement omu kushoroza emisoro n'ebindi bintu. So hakabaho ban y'okuzibira recruitment. Mbwenu bakaija ba twasayininga abamwe abakozi abakuruga aha district. Aba district obumwe okutuhikaho nikituura ahakuba hariho distance Ebi nikwo kumugambira yaakushanga naayenda kufa sanitation, mbwenu ebimwe omu assessment omu n'omu endiijo mirimo endiijo oshanga nitucumbagira ahabw'abakozi obutagira abakozi abo. Mwaaba nimuhurira twaba nitugamba engineer, physical planner ahabw'emirimo ei yaaha esereire obumwe obu baaba baasainingire tiyaaruga kukuhikaho. So ningira ngu nitwija kuba tutegyereize nka butoosha kwonka nibatushaba ngu batuteeremu amaani. Aba twasayiningire tureebe ngu twakora ebintu na mbwenu nk'aha assessment twabire noshanga obumwe twine gaps, ebintu bya physical planning n'ebintu bya engineer n'ebindi n'ebindi kwonka nituhamya nitwija kukora.